Helo pawb a croeso i'r podlediad destun lle dyn ni'n rannu ein tystiolaeth ac arf y da o'r ysgolion a draws Cymru. Dwi'n Jess Scott, cyfarwyfwr strategael

um, AI. Um, a dyn ni wedi um, cael adroddiad uh, flwyddyn uh, diwetha yn siarad am y pwnc yma a dyn ni yma heddiw i rannu rai o'r af y da sy'n dechrau datblygu ar draws ysgolion. So diolch am ymuno â ni. A jyst i dechrau efallai, Does neb yma yn uh, arbenigwr uh, eto yn AI, ond o beth dwi'n clywed mae uh, arfer yn, yn datblygu mewn ffordd diddorol yn yr ysgolion chi. So, sut mae'n edrych o dydd i dydd yn yr ysgolion chi o safbwynt? Sut mae y staff A'r disgyblion yn dechrau defnyddio AI? Wel, mae pawb yn cytuno, fi'n credu, bod uh, deallusrwydd artiffisial um, wedi datblygu'n rhyfeddol yn ystod y blynyddoedd diwetha. A um, beth fi'n gweld yw bod e wedi ail ddiffinio neu wedi ail lunio sut mae gwybodaeth yn cael ei greu a'r mynediad at y wybodaeth na. Ac o ran cyd-destun addysgol, yy ma' deallusrwydd artiffisial yn rwbeth gyffrous, ma' fe'n ddefnyddiol dros ben ac yym fi'n credu yym ar hyn o bryd ma' 'na dri carfan falle ne' tair carfan falle o o o o bobol ne' o o athrawon sy'n adlewyrchu y gymdeithas hefyd bydden i'n dychmygu. Yym carfan cynta yw bobol sydd wedi datblygu yym ac wedi rhedeg gyda AI ac wedi bod yn yy arloesol yn treialu pethe ac yn yym yn yy defnyddio fe i yym gynllunio gwersi c- yy i fonitro creu cynllun gwella ysgol ac yn y bla'n ac hefyd defnyddio fe lawr y dosbarth ac yym ma' nw'n gwneud defnydd positif iawn. Ma' 'na garfan arall wedyn falle sydd yn dechre defnyddio fe yn arbrofi ac yn yym falle yy llai o hyder gyda nhw ac wedyn ma' 'na dryd- yy drydydd carfan sydd falle yn ddi-hyder a ddim isie gwbod falle yn dweud o yym dwi wedi dysgu fel 'yn erioed a does dim diddordeb gyda fi yn defnyddio yy technoleg newydd fel 'yn yy ond yym felly ryw fath o yym fel 'na ma' pethe'n edrych dwi'n meddwl ar hyn o bryd. a mae hyn yn cyd-fynd gyda beth dyn ni wedi ffeindio yn yr adroddiad o safbwynt y amrywiaeth yma o, o brofiad a, a defnydd ar draws Cymru. Beth amdano um, dan y ti, Aled? Um, ie, yeah, yr, yr un peth y mae Helen yn ddweud, really. Mae bobl pawb yn siarad â uh, yn yr ysgol, mae rai yn dweud, o, oh, mae fe'n drawsnewidiol, mae fe'n newid y ffordd ni'n dysgu. Eraill, falle ddi- ddim cweit mor hyderus a mae eisiau dod â nhw falle ar, ar y siwrne hefyd gyda ni. E, lot o bobl yn defnyddio AI i baratoi, e, a mae fe'n lleihau'r amser paratoi yn fawr iawn, a mae hwnna'n caniatau athrawon wedyn i ganolbwyntio ar roi adborth gwell mewn dosbarth, i fyfyrio hefyd, chi'n gwybod, a beth mae fe'n prynu i ni yw'r peth prin iawn na yn byd addysg, sef amser. Mm. Yn sicr.
So, dych chi wedi sôn yna tipyn bach cash, mae staff yn dechrau defnyddio safbwynt cynllunio, paratoi, adnoddau ac yn y blaen. Beth am y disgyblion? Beth mae nhw yn dechrau wneud gyda AI? Wel, ni wedi bod yn rhoi um, cyfleoedd i'r um, disgyblion, a fi'n credu uh, beth sy'n angen i ni fel athrawon i wneud yw sicrhau bod ni'n rhoi profiadau cyfoethog i'r disgyblion trwy'r dechnoleg. Os nad yw'r dechnoleg yn cyfoethogi y gwersi, wel yna does dim llawer falle o bwynt i ddefnyddio fe. Ond yn sicr ma' ma' nifer o brosiecte wedi bod ar y gweill gyda ni sydd yn yy gyffrous ac hefyd yym bydden i'n dweud yn yy yn yy yn sicr yn gwneud gwersi yn fwy diddorol ac hefyd ma'r allbwn 'yn ni'n ga'l yn yn yn gwella. Galli ti sôn tipyn bach mwy am un o'r prosiectau yma? Ie, ie, er enghraifft, un prosiect, um, mae plant uh, bob amser wedi bod yn sgrifennu disgrifiadau. Ac er enghraifft nawr, i ni'n gofyn i'r plant falle i sgrifennu disgrifiad am gymeriad. Er enghraifft, so ni'n ei gwaith ar um, Sean Quilt, yr smyglwr enwog, um, A beth o'n i'n neud wedyn o'dd gofyn wedyn i'r disgyblion wrth gwrs i sgrifennu disgrifiad yym am y cymeriad 'ma Siôn Cwilt. Wel mae'n gymeriad chwedlonol do's neb yn gwbod beth mae'n edrych fel felly o'dd y disgyblion yn mynd ati i sgrifennu defnyddio ansoddeiri ac yn y bla'n ac wedyn pwyso botwm a o'dd 'na lun yn ymddangos ar y sgrin. Wel o'n ni'n gellu cymharu wedyn llunie pawb a a myn' nôl wedyn i fireinio yr yy disgrifiad achos mae'n dipyn o gamp i ga'l plant i fyn' nôl i ail ddrafftio a ma' hwn wedyn yn cyfoethogi fi'n credu y profiad achos ma' nw'n gweld wedyn y llun yn newid fel ma' nw'n newid 'u disgrifiad. So felly un enghraifft bach o rwbeth sy 'di gweithio'n yy hynod o l- lwyddiannus. Gwych, mae hwn yn swnio'n dda ar os a faint. So dwi ddim yn newid yr fath o dysgu mewn ffordd, mae nw dal yn wneud yr un y proses dysgu ond mae yn adnodd i helpu yy roi yr adborth yym mewn ffordd diddorol iddyn nhw i helpu nhw yn, yn, yn ail um, feddwl am y, am y gwaith yn y ffordd gwych. A beth am y disgyblion yn Ysgol uh, Bro Peder? Ie, yeah, wel dwi'n athro dylunio thechnoleg a beth ni'n neud dipyn yw um, braslunio syniadau gwahanol a beth ni'n neud erbyn hyn yw gofyn i AI beth fydde y braslun ma, y sketch ma'n edrych go iawn a mae AI yn gallu dod yn ni rendro braslun eitha cyflym a ni'n gweld yn syth beth fydde hwnna'n edrych yn y byd go iawn a wedyn ni'n gallu mireinio syniadau, datblygu syniadau. Fi'n credu beth mae fe'n neud yw cyflymu'r broses o dyfly- datblygu syniadau mm. -hmm. um, yn hytrach na e, braslunio, tyma bach o lliwio ac yn y blaen. Ni'n dod â, â llun eitha gweledol yn gyflym o AI a wedyn mae'n caniatau i ni gamu ymlaen ymhellach. Okay, good. Sicr o safbwynt y cynradd yn credu mae hybu yr elfen greadigol yma na beth ni'n edrych amdano a mae llawer enghreifftiau o ran uh, llythrennedd yn dod yn amlwg uh, yn fyna. Mae hefyd uh, defnydd o cynllunio chi'n bod um, atebion estynedig, so um, mae'r gwybodaeth yn dod wrth y disgybl, ond falle bod y cynllunio a sut mae creu ateb da, a mae AI yn gallu helpu ni gyda hwnna hefyd. Ok, gwych.
So, Heilyn, ti wedi sôn o uh, uh, grwpiau wahanol o, o bobl, o athrawon a siwr o fod dysgyblion hefyd. Sut dych chi wedi mynd ati i symud bobl O efallai fod yn Ugh! Na, dwi ddim ishe defnyddio Ay Eye i fod yn mwy hyderus ac yn yym efallai trio allan a jyst have a go. Fi'n credu ar y dechre o'dd y sgyrsie yn anffurfiol ynglŷn â Ay Eye falle yn y coridor ne' rhwng gwersi ac yn y bla'n o wyt ti 'di gweld hwn wyt ti 'di trial hwn ac yn y bla'n. Ac wedyn yn dilyn hwnna o'dd y sgyrsie wedi mynd yn bach mwy ffurfiol ac o'n i'n trafod mewn yy cyfarfod staff ac felly wedyn yym myn' i allan i i mynd i dreialu pethe ar lawr y dosbarth a bobol yn sylweddoli yr yym pŵer o'dd yn y dechnoleg 'ma fel o'dd Aled yn gweud o ran yym lleihau pwyse gwaith achos yym ni gyd yn gwbod faint o amser mae'n hala i gynllunio ac i yym fonitro ac yn y bla'n ac ma'r yy dechnoleg yma yn gallu'r yy hwyluso hynny mae'n prynu amser wedyn i staff i fyn' allan i yym fod yn weledol o amgylch yr ysgol i gefnogi o ran lles ac yy yym emosiwn plant ac yn y bla'n yn lle bod yy tu ôl i sgrin yn ceisio yym ch'mod gwario amser yn cynllunio. Felly yym dyna i ble 'yn ni a hefyd yn a- yn amlwg meddwl yn terme beth sy'n mynd i wella yym addysg a profiade y plant. Trial meithrin creadigrwydd yym yn y plant a hefyd y y meddwl beirniadol 'ma trafod bod Ay Eye yn yn naturiol mae peiriant yw e a dyw e ddim fel dyw e ddim yn meddwl fel person felly ma' raid ni ystyried hynny a yym sôn falle datblygu yr yym gwy- gwybodeth yn y plant o ran yym algorithmau ac yn y bla'n a trial dysgu nw oedran cynnar beth sy'n digwydd yn y broses o pa, pa mae AI yn creu gwybodaeth. And, um...
Gwych, so dechrau gyda rhywbeth aeth yr anffurfiol o safbwynt just rannu ar fy dangos y fanteision ac yn y blaen. O wedyn symud at rhyw datblygiad proffesiynol, rhyw hyfforddiant, neu sut, sut ydych chi wedi cyrraedd y pwynt lle mae y staff yn hyderus, er enghraifft, i um, esbonio i'r plant uh, sut mae'r hmm. algorithm yn gweithio ar rai o'r uh, pethau i bod yn ofalus am. Ie, yeah, beth ni wedi bod yn neud yw uh, rhannu arfer dda a dangos syniadau i'n gilydd ac wedyn rhywun arall yn, yn, uh, yn neidio ar y syniad na ac yn trealu ac yn dod nôl wedyn yn cael y drafodaeth eto beth sydd wedi gweithio'n dda ac yn y blaen. Yeah, so dysgu o'ch gilydd o yeah, safbwynt yeah, rhannu arfer. Dim gymaint falle o, o hyfforddiant um, wedi bod yn um, Ond yy na d- yym mater o myn' at myn' ati i dreialu.
Hmm. Oce.
Beth am... Ie tebyg iawn yy yn yr ysgol gyda ni ma' pethe wedi dechre trw trafodaethe organic yn y coridor, safell athrawon ac yn y bla'n yy on' erbyn hyn ni wedi ffurfioli chydig bach ar y broses yy ni wedi ca'l hyfforddiant wrth yr awdurdod lleol so i ddechre yym criw o arweinwyr digidol sy ar draws ardaloedd meysydd dysgu a phrofiad yn yr ysgol.

yy nodiade adolygu ar gyfer disgyblion TGAU lefel A ac yn y bla'n yy ma' notebook LM os ydych chi'n gwbod yn creu podcast, creu video explainers, ma'n neud lot o bethe diddorol iawn. Yym ddim cweit 'na o ran dwyieithrwydd eto felly ma' hwnna'n rwbeth mae isie ni drafod falle o ran yy mynediad dwyieithog hafal i ddisgyblion yym Ond uh, mae'n neud rhai pethau'n ddwyieithog, sy'n gret. Dyw'r fideo a'r podcast ddim cweit yna eto. Ie, yeah, dyn ni wedi ffeindio'r un peth bod yn ymdopion aeth y da gyda Cymraeg neu Saesneg, ond mae'n stryglo tipyn bach pryd ych chi'n cael Saesneg gyda ysgol cyn newydd yn y canol y, y brawddeg neu rhywbeth mm. sy'n um, So, beth am mynd at y cwestiwn yna, achos mae rhywbeth pwysig, mae Cym Cymru yn doieithog, mae lot o sgolion yn cyfrwng Cymraeg. Sorry, so, gael fi'n ôl, sorry, oh, yeah, sorry. i, um, i um, y datblygu'r proffesiynol yna. Yeah. Y cam nesaf i ni fel ysgol nawr yw wiriadru'r wybodaeth yna uh, un adrannau, fel ni wedi dechrau wneud yn barod, ond hefyd mwy o hyfforddiant i staff i cael mae y rai o'n ni sy'n arweinwyr digidol yn naturiol a, um, a diddordeb a eisie ch'mod arbrofi 'yn hunen on' nawr datblygu y bobol 'na sy yn y garfan nesa a'r garfan nesa wedyn fel o'dd Heilyn yn dweud i i codi sgilie nw hefyd. Dyna'r cam nesa i ni i ga'l mwy o hyfforddiant ar draws yr ysgol gyfan fel bod mwy o bobol yn dod yn gyfarwydd â defnyddio y dechnoleg 'ma. Un pwynt arall fi'n credu ar yy hynna hefyd ma' angen i athrawon ga'l gwbod ne' hyder bod e'n iawn i ddefnyddio Ay Eye achos ar y dechre o'dd bobol yn yy wyliadwrus yn meddwl o ydi fe'n iawn bo' ni'n defnyddio dechnoleg 'ma a o'dd e bach yn hysh hysh on' erbyn nawr ma' isie fi'n credu canllawie clir a phendant a strwythur um, a fforddiant fel bod pawb yn deall o di mae fe'n dderbyniol, hollol dderbyniol i, i ddefnyddio y dechnoleg yma i gyfoethogi gwersi ac i hybu um, gyda a, a, a gwella um, cynllunio neu, neu lleihau'r um, llwyth gwaith yn y fe. Yn sicr a mae hyn yn un o'r pethau ni wedi ffeindio um, Mae tipyn bach yn amrywiol um, um, sut mae'r ysgolion yn mynd ati yn strategol i wneud yn siŵr bod nhw'n cael y fframwaith yna o arweiniad, arweiniad a'r uh, rheolau mewn ffordd y Cymraeg i, i helpu staff gwybod bod nhw yn uh, gwneud y peth iawn a mm. defnyddio mewn ffordd diogel a, ac yn y blaen. So mae'n holl pwysig fel ti'n dweud. Yeah. Mae'r diogelwch yna yn bwysig yn dweud. Ni wedi sôn yeah. am hwnna uh, ar draws y drafodaethau ni wedi cael. Uh, mae rai o'n ni felly nath gymryd at AI yn y dechrau, wedi mynd at ChatGPT, a wnaethon ni ddarganfod yn eitha' cyflym bod ChatGPT yn defnyddio'r wybodaeth ni'n rhoi fewn er mwyn cyfoethogi yr yy be' sy'n digwydd tu ôl y llenni. Felly ni 'di symud yn ddiweddar i defnyddio yym Gemini neu hmm. Copilot, ma' nhw a'r tic bach a'r tystysgrif diogelwch 'na sy'n sicrhau o fewn y platfform hwb bod hmm. pethe mwy diogel a bod ni'n gallu defnyddio nhw a bod angen i ni hybu'r defnydd 'na ar draws. Mm. Ie, teg, ie, tŷ 'na, fi'n credu bod ni'n ffodus iawn yng Nghymru o'r llwyfan hwb, achos mae'r gwaith cefndir wedi cael ei wneud yn barod, felly ni'n gallu bod yn hyderus, os ni'n defnyddio meddalwedd fel Adobe Express o fewn hwb, bod e yn ddiogel ac yn, yy, timod, bod ni'n gallu gwneud defnydd cyfrifol ohono fe. Yn sicr a a a dwi'n meddwl bod mae'n pwysig bod pawb yn gwybod bod yr adnoddau yna yn hyb mm. achos mae Llywodraeth wedi gweithio'n agos gyda'r awdurdodau ac yn ysgolion i wneud yn siŵr bod nhw'n trio uh, wneud yr adnoddau yn yr ar gael yn mewn ffordd saff mm. a, a yeah, ac yn y blaen. So, yeah, mm. Mae defnydd gyfrifol yn holl bwysig yn y mae'n un o'r pethau mwyaf bwysig byddwn ni'n meddwl sy'n angen sylw fel bod pawb yn deall ble mae'r ffiniau a yym beth sy'n yy dderbyniol o ran defnydd. Ie, yn sicr.
Jyst i dod yn ôl at y pwynt um, doieithog, um, oes unrhyw beth arall ti eisiau ychwanegu o safbwynt sydd ydych chi wedi ffeindio yr adnoddau yna yn gweithio o safbwynt y uh, Cymraeg? Mae safon y Gymraeg fi'n credu wedi gwella dipyn mm. yn fuan iawn. Chi'n bod mwyaf gyd o ddefnydd sy'n cael ei wneud o'r platfformau, mae'n dysgu yn dweud.

Ie. Mae sicr yn tanlinellu y ffaith bod rhaid ni ddarllen a rhaid ni edrych ar beth bynnag mae AI yn rhoi i ni ac wedyn yn mireinio ac yn gwirio bod e'n gywir ac yn y blaen ond yy yn sicr fi'n cytuno mae'r Gymraeg wedi gwella a hefyd mae yym cyfieithu rhywbeth o'r Saesneg i'r Gymraeg yn gweithio'n mm, rhyfeddol yy ie. Ie.
Ond mae hynna'n pwynt hollol pwysig ond y fel Elin o safbwynt yym ti angen cael rhyw fath o gwybodaeth a dealltwriaeth i wneud fel check bod y, y, yr ansawdd bod yeah. yn, yn iawn a mae'n glir gyda'r iaith Gymraeg ond efallai mae'r un peth ar draws mm. popeth ond efe. So sydd dych, dych chi'n mynd ati i wneud yn siŵr bod uh, yn sicr y, y disgyblion yn deall hynny a deall bod nhw angen bod yn um, y meddwl yn critical, bod yn critical o safbwynt uh, um, yr, er, er output o, o AI. Mae meddwl critigol na'n holl bwysig yn dweud. Yeah. Fel ymarferwyr proffesiynol, mae hwnna gyda ni. Mae'n disgyblion ni, mae'n sgil mae eisiau ni ddatblygu yn ein disgyblion ni i sicrhau bod nhw'n edrych dros y gwaith ac yn meddwl ydy hwn wir yn gwneud synwyr, ydy hwn wir yn iawn. Chybod, mae, mae hwnna'n rhywbeth holl bwysig o flaen y fframwaith cymwysedd digidol hefyd, ynddo fe? Ydy, ydy.
Fi'n credu mae'r um, broses o feddwl yn ferniadol, beth ti'n dweud, yn um, holl bwysig i esbonio i'r plant mae peiriant yw e, a bod yn rhagfynegu yn ytrach nag yn ch'mod, yn yy yn meddwl a mae isie m- mynd i yy edrych yn fanwl ar beth yw'r allbwn o ran o dim gwneud synnwyr achos ma' 'na ma' 'na gamgymeriade a yn amal iawn ni'n dangos falle rhywbeth ffeithiau sy'n anghywir i'r plant iddo bo' nw'n deall yy o'r cychwyn cynta yym dyw 'wn ddim yn gant y cant yy bo' ni'n gallu dibynnu arno fe. Gwych.
Yr un peth gyda asesiadau, mae hwnna'n rhywbeth mae eisiau ni fod yn holl mm. bwysig a, ac yn ofalus iawn ohono. Um, Fi'n fi dysgu cyrsiau BTEC, lle mae lot o'r gwaith cwrs yn digwydd yn ddigidol. Um, a, a mae rai o'n disgyblion ni yn defnyddio AI, maen nhw yn copio a, a, a pasto pethau ymlaen, chymryd eu gwaith i hunain, Ond i ni'n gwybod, fel ymarferwyr proffesiynol, pwy sy'n neud a pwy sydd ddim, achos bod gyda ni adnabyddiaeth proffesiynol o'n disgyblion. Ond fi'n credu bod eisiau ni fod yn ofalus iawn o beth sy'n digwydd o ran asesiadau, dilyn canllawiau JCQ, i sicrhau bod, bod ni ddim yn torri'r rheolau, ond hefyd bod y disgyblion yn deall yn glir beth yw, le mae'r ffin, o ble maen nhw'n defnyddio AI i helpu, ond ddim i dorri rhywle. Mm. Mae'r agenda asesu, dwi'n meddwl, yn un diddorol iawn, achos falle mm. bydd rhaid i pethau um, newid yn sgil um, datblygiad AI, achos uh, yn amlwg y drefen, llawer o drefen ar hyn o bryd yw sgrifennu traethodau wel, a di yn mynd i newid fod bod bobl yn gorfod gwneud mwy o gyflwyno a esbonio i syniadau a, a, a dangos deallusrwydd yn ytrach na jyst cyflwyno um, traethawd. Achos mae yeah. ma gyda ni feddalwedd sydd yn, um, uh, yn edrych ar AI i weld uh, beth yw canran y defnydd o AI, ond mae fel rhyw fath o gêm fel oedd yr uh, virus, antivirus, o'r ba'n, to, maen nhw'n gweithio yn erbyn i gilydd a bydd uh, meddalwedd arall yn dod, bydd yn methu cael ei, um, i, i adnabod, yna fe? Yeah. A mae lot o'n disgyblion ni uh, ar y blaen, mae eisiau ni fod cam ar y blaen iddyn nhw, yn oes e, mm. sicrhau bod ni'n gwybod pa feddalwedd sy'n gweithio'n dda, beth sy'n gallu adnabod AI, hmm. a chwarae mae'r ffin yn, yn mynd yn eitha llwydaeth. Mae, e, mae'n diddorol, ni'n wneud uh, dipyn o waith ar y funud i, i um, creu y drofiad aeth y debyg ond gyda colegau a un o'r pethau sydd wedi dod allan ar gwaith ydy bod uh, uh, bobl ifanc yna un o'r pethau sy'n poeni nhw mwy ydy Ydy, ydw i'n gallu defnyddio AI, ble rydw i'n gallu defnyddio ar... Yym, os dwi ddim a dwi'n yym dilyn yr arweiniad ond mae rhywun arall yn defnyddio, ydy hynny'n deg? So, shwt dych chi wedi mynd ati i creu y dealltwriaeth yna a a wneud yn siwr yn sicr gyda'r asesiad bod bobl ifanc yn hollol glir yeah. sut maen nhw'n gallu. Dwi'n neud yn hollol glir a wy'n dangos y disgyblion ar y yeah. sgrin yn y dosbarth, wy'n cymryd arno i gwaith nhw, wy'n copio fe, roed e mewn i'r wefan a wedyn mae'n dangos yn union fel o ti Elin yn gweud pa ganran o waith mm. AI sy'n hwn. Os y'n nhw'n gweld bod ni'n gwirio i gwaith yeah. nhw fel hyn, wedyn ma' ma' nhw'n deall yn, yn eitha cyflym, chi'n gwybod, yeah. allai ddim torri'r reolau, achos ar hyn o bryd mae Mr Davies un cam ar y blaen.
ar y funud. Yeah. so... Beth diddorol y system yn Australia, um, mae um, EdTech um, a beth yw hwn? Mae system gyda nhw o fewn yr ysgol mm. le mae ffiniau um, yn, y, yn y dechnoleg. Felly, er enghraifft, sy'n ni'n gofyn o, um, a fydde ti'n gallu ysgrifennu traethawd i fi ar hanes y Celtied? Mm. Bydde fe rei ai'n dweud, na, yn anffodus, dwi'n methu ysgrifennu traethawd i ti, ond gallai roi syniadau i ti a hmm. strwythyr o bosib bydde ti'n gallu defnyddio ar gyfer y traethawd. Yeah. A fath na o beth sydd wedi cael ei reoli fel bod mm. uh, gordym gormod o wybodaeth yn mynd yn ôl i'r uh, plentyn i wneud y gwaith drosto nhw, fe. Yeah. Cos fel ti'n gweud, mae'r ma ffin yn un tenau iawn. Ie, uh... yeah, mae yn. Yeah.
So, os am, ar, dim just uh, y dysgyblion, mae'r staff hefyd yn poeni am pethau fel hyn. So, uh, dych chi wedi wneud pethau gyda staff o safbwynt diogelu a'r bod yn saff ac yn y blaen. Mae, diog, ni wedi cael trafodaeth am diogelu mm. a, a hmm. fel o'n i'n gweud uh, yn gynt, symud o ChatGPT i, yeah. um, i Gemini neu, uh, neu Copilot, achos bod gyda nhw tis ysgrifau diogelwch yeah. na, mae hwnna'n holl bwysig, yeah. a mae hwnna'n neges i'r staff cyfan yn yr ysgol yeah. i symud bant o, o ChatGPT am y reswm na ar hyn yeah. o bryd. Mm. A'r un o'r negeseuon ar um, adroddiad, a dwi'n gwybod bod um, blaenoriaeth ar gyfer rai o'r awdurdodau lleol ar y funud ydy wneud yn siŵr bod dwi ddim yn siŵr am y Gymraeg data, impact, data protection mm, yeah. impact assessments yn ei le ar gyfer pethau a fel ti'n dweud, mae hub yn help ac os maen nhw wedi mynd trwy'r proses hyn a, a wneud yn mm. siŵr bod yn, yn oce. Okay. Mm. Um, os ar bwynt um, Edrych at y dyfodol, sut ych chi'n meddwl bydd pethau yn cario ymlaen datblygu? Beth ydy e, beth sy'n pryderu chi, beth sy'n rhoi yym beth yym yn bositif o safbwynt y dyfodol gyda AI, beth ti'n meddwl? Yn ni ar hyn o bryd yn arbrofi, yndyn ni. Ni'n hmm. darganfod platfformau newydd, um, teclynnau newydd o fewn AI, mewn dwy tair mlynedd gobeithio fyddwn ni wedi gorffen gyda'r arbrofi a wedyn yn defnyddio ac yn wir yn yn sicrhau bod hwn yn rhan o'n defnydd bob dydd ni a bod ni'n deall beth sy'n digwydd a deall y platfformau ni'n defnyddio yn well. Ar hyn o bryd, ni dal yn dysgu. Mae AI yn rhywbeth newydd. Um, ond yna lle i ni fi'n credu, a gobeithio byddwn ni'n gwneud mwy o ddefnydd o AI, ond defnydd cyfrifol fel ni wedi sôn, um, a, a darganfod data, trin data ac yn y blaen, um, a defnyddio fe fel tool diagnostic hefyd. Mm. Fi'n credu o ran y dyblygiad ar gyfer y dyfodol, rhywbeth um, bydde'n uh, ddefnyddiol tu hwnt yw bod AI wedyn yn gallu teilwra um, tasgau ar gyfer mm. disgyblion unigol. Um, mae hwn yn rhywbeth sy'n uh, yn dechrau ar hyn o bryd, yn fe? Ie, yeah, weles i enghraifft da um, mewn ysgol yn um, Texas, a a beth o'n nhw'n neud, o'n nhw'n treialu defnyddio Ay Eye yn y bore, le o'dd y plant wedyn yn istedd lan cyfrifiadur am ryw ddwy awr, tasge mathemateg, tasge iaith ac yn y bla'n, a o'dd y cyfrifiadur wedyn yn newid yr cwestiyne yy i ymateb i beth o'dd y y y plentyn yn yn yy fewnbynnu, ac wedyn yn y prynawn wedyn o'n nhw'n ca'l athrawon i ddatblygu elfenne fel celf a cerddorieth a a yym cy- yy addysg yy yym gorfforol ac yn y bla'n, felly o'dd rhyw gyfuniad gyda nhw fyna. Dwi'm yn gweud bo' ni'n myn' lawr i'r trywydd o ddefnyddio Ay Eye yn lle athrawon o gwbwl ond yy o'dd e'n yy yn ddatblygiad eitha diddorol y ffordd o'n n'w wedi myn' ati yn ôl n'w o'dd o'dd o'n n'w o'dd e'n l- yn yn lwyddiant. Yn sicir. Ond yym ie. sicir falle ryw gyfuniad Saeson i gy- dy- dath y term dysgu cyfunol on'd do fe amser y pandemic falle yym ch'mod yy cyfuno athrawon a defnydd o dechnoleg fi'n credu hwnna bydd yr yy rhoi'r canlyniade gore yym i ni. O'n i ar fin defnyddio'r gair hybrid. Yn oh, credu yeah, beth ni'n sôn am yeah, yeah, yw, yeah, yw yeah. bod ni'n defnyddio sgiliau personol yn y thrawon ni i ddatblygu um, llesiant disgyblion, ond hefyd bod AI yn arf i, i ddatblygu um, i, i cynnydd academaidd nhw hefyd. Mm. So, ti'n gweud am ti lles yn fe, os ni'n defnyddio AI i uh, leihau llwyth gwaith o ran y gwaith gweinyddol, wel ma' 'na le wedyn i fynd allan yn yr ysgol ag i yy gefnogi disgyblion ag i fod yn weledol o gwmpas y yr adeilad ac yn y bla'n. Felly yy ma' hwnna'n b- beth positif yy hefyd. Ie. Ie. Prynu amser yndyfe? Prynu Ie, ie. amser i ni i gallu myfyrio, gallu cefnogi. Hmm. A yy Ti wedi sôn am um, addasu um, adnoddau a'r dyn ni wedi ffeindio yn yr adroddiad bod enghreifftiau da. Yn sicr yn um, uh, ysgolion arbennig lle maen nhw yn defnyddio hmm. AI mm. i wneud yn siŵr bod uh, yr adnoddau yn pwrpasol ar gyfer bob plentyn unigol mewn ffordd. So mae'n mm. uh, cryfder yn yr osaf boint tegwch a'r um, wneud yn siŵr bod pawb yn gallu cael mynediad at yr un mm. fath o sgwrs. Ni'n ffindio na, yn, mewn, mewn, mewn dosbarth, mae'r ystod yeah. o fewn i, unrhyw ddosbarth yn, yn, yn, yn mm. anferth, ac felly ni'n lle gofyn i AI i greu fersiwn mwy syml uh, gyda iaith sydd yn addas ar gyfer mm. disgybl arbennig a, a wedyn mae'n mae gwneud y gwaith mewn eiliadau. Felly, yym, ie, ma' fe'n bositif iawn o ran, yy, sicirhau bod adnodde ar ga'l ar gyfer bob pob yy ystod oed a gallu, on'd yw e? Ie. Nethon ni sôn am y cynllunio ar y dachre on'd do fe? Y gwahaniaethu hefyd, so ma'n gallu creu cynllunie gwahaniaethol yn gyflym iawn, ond falle yn y dyfodol, falle bydd ein disgyblion ni'n defnyddio Ay Eye i wahaniaethu dros eu hunen. Chi'n gwybod, os y'n nhw'n stryglo i ddeall um, y dasg neu rhywbeth, felly bydden nhw'n mynd i AI a gofyn i AI i... i... Simuleiddio, efallai, yeah, yeah, yeah. yeah. Simuleiddio iaith. ddweud yeah, mewn yeah. ffordd wahanol. Mae'n union, yeah. yeah. Defnyddio fe fel cymorth yn ymwneud credu sy'n angen, yeah. a dim dibynnu arno fe i greu darn gorffenedig o waith. Uh, yeah. Credu fyna i ni, uh, os ni'n gallu cael hwnna'n iawn, mae'n uh, bydd e'n dipyn o gamp. Ie, yeah, a dyn ni wedi sôn cyplo weithiau troi ysgwrs o'r pwysigrwydd o'r proses dysgu ac addysgu a dydy AI ddim yn yym ddim yn ti dal angen cael y sgiliau yna a dysgu y sgiliau os ti'n dysgybl. Yym dych chi'n poeni o gwbl bod pryd, uh, risg neu pryder gyda'r AI bod os dych chi ddim yn cael rhywun sy'n gallu dysgu yn gryf a cael y sgiliau dysgu yn gryf, if, oes pryder mm. o sut maen nhw'n defnyddio AI a efallai na fydd yn profiad dysgu ddar ar gyfer y plant. Credu bod AI dim ond mor dda ar prompts sy'n cael ei roi mewn, yeah. felly os ych chi'n dda yn disgrifio ac yn ysgrifennu ac yn esbonio beth y'ch chi isie, mae'r allbwn yn mynd i fod yn yn well ac yym ie mae'r un broblem gyda yym disgyblion falle sydd yn ca'l trafferth i yy yy esbonio'u hunen ac yn y bla'n o ran ysgrifennu'r promptie 'ma mewn i ga'l yym canlyniade. Ie dwi'n meddwl dwi angen Ay Eye i helpu fi esbonio Cymraeg fi. Dwi'n meddwl. Yym o safbwynt yym yy sut dych chi'n mynd ati fel ysgolion i cynllunio yym efallai adolygu yym a gwella defnydd o Ay Eye jyst disgrifi- ti ti wedi sôn tipyn bach yn gynharach Heulyn tipyn bach am hynny ond jyst disgrifio fi shwt shwt dych chi'n mynd ati i wneud yn siŵr bod e'n cael effaith da a ti'n yy tyfu'r arfe mewn ffordd sy'n gwella sgiliau disgyblion. Ie, fi'n credu cwestiynu ein hunain sydd angen o ran odi fe yn cyfoethogi y wers a odi ni'n datblygu creadigrwydd. Um, mae yna app bach hyfryd yn gyda Adobe um, Animate Your Voice. Mm. So felly ni'n defnyddio hwnna ar gyfer gwneud creu ffilm. Um, plant yn ysgrifennu sgript, defnyddio AI i gynorthwyo gyda'r yy gyda'r troslais ac yn y bla'n, ac wedyn yym pob un yn ca'l fel busnes lleol 'na be' nethon ni a wedyn o'dd nethon ni fideo bach wedyn i hybu yy busnese yn ardal Cei Newydd a yym cyflwyno'r fideo t'mod o'dd y profiad o'n nw'n ga'l yym sut gymaint o sgilie Yym, gorfod ysgrifennu sgript, gorfod yy dysgu, go- gorfod perfformio fe ac yym timod o- oedd oedd e'n yy oedd e'n yn bendant yn cyfoethogi yr yy profiad yn hytrach na ysgrifennu falle disgrifiad. Ond yy... M-hm. ...o'n i'n sôn am yy y cyfrwng wedyn yym ma' creu ffilm yn rhoi yym ch'mod sut gymaint o yym sgilie ychwanegol falle na dim ond gofyn i rywun i greu falle yym traethawd achos yym ma'r yy profiade ma' nw'n ga'l yy o fewn yr yy yr yym wers ne'r yy project yna yn yym yy yn sicir o fudd. So mae yr yr effaith yna dych chi wedi gweld yn y prosiect yn y ti'n gallu defnyddio ni helpu cynllunio prosiectau wahanol. Ie, a chi'n gweld y bwrlwm yn y plant, yeah. maen nhw'n nhw gyffroes o, y tro gyntaf ni'n gweld e, wedi mm. gwir, a ni'n metio foes, a ni'n meddwl, sut mae hwn yn gweithio, ond mae'n ma fe'n wych. A jyst, chymod, yeah. um, mae'n addas iawn ar gyfer disgyblion cynradd. Ond mi'n credu mae eisiau canllawiau clir nawr a hefyd syniadau ar bobl, newedig bobl sydd yn ddihyder, i, i tywed, beth sy'n gweithio a be sydd wedi bod yn llwyddiannus, fel bod nhw'n gallu'r dilyn wedyn, a bydd hwnna'n rhoi hyder iddyn nhw ar gyfer bwrw mlaen gyda defnyddio y technoleg yma. Neu arweiniad cenedlaethol sy'n eisiau fi'n credu, yeah, yeah. a bobl i siarad gyda'i gilydd a arweinwyr profiadol mm. i, i, i arwain y drafodaeth na, e, beth sy'n eisiau ni fel athrawon, falle i ofyn wedyn, ydy AI wir yn ei gwahaniaeth yn ein gwersi ni? A, mm. a adeiladu ar lle mae fe yn wneud gwaniaeth, a, a falle tynnu nôl lle dyw e ddim, chi'n gwybod, a, a bod y cyfaill beirniadol na wedyn i feddwl, ydy hwn rili really wneud gwaniaeth? Mm. Ydy, gret, chi'n gwybod, ie. Mm. Yeah a gwneud defnydd. A, a, a fframwaith glir o ran mm.
diogelu a moeseg ac yn y blaen, mae'n holl bwysig, mm. achos na beth y bobl yn gofidio ynglyn ag e yn y fe, ond uh, mm. eisiau yeah, eglurder sydd angen y fe. Mm. Dych chi'n teimlo mae digon o ymchwil ar y funud am yr effaith ar defnyddio AI ym mewn addysg yn ar- yn benodol? Dwi'm yn siŵr o o o'n profiad yy profiade ni fi'n credu ni jyst wedi bwrw at a a mynd hmm. yy ni ni ni ffindio rwbeth sydd yn edrych yn yn dda a wedyn mynd a defnyddio fe. Falle hmm. na, fi'n cytuno falle bod dim cymaint o ymchwil ma' on' ma' bobol yn arbrofi sydd yn bositif iawn yndyfe? Ie. Ie, 'na lle i ni, fi'n credu, fel o'n i'n gweud, ni'n darganfod o hyd. Mm. Lle nawr mae eisiau'r ymchwil 'na i brofi bod beth 'yn ni'n darganfod yn gweithio mm. a, mm-hmm. ac i adeiladu. Ond os 'yn ni'n gallu cael system sydd yn ymateb i um, sut mae plentyn yn dysgu ac yn y blaen yn, yn bersonol, mm. Mm-hmm. mae hwnna'n yn bositif tiwnt, ynddo fe? Achos um, mae ta pa mor dda yw athro, mae'n anodd iawn i fedru um, gwahaniaethu ar gyfer pob un dysgu bydd yn, yn, yn y dosbarth ac yn y blaen. Mae pawb yn treol ei gorau, ond mae fe'n dipyn o gamp. Ond os mae peiriant, mae'n gallu cynorthwyo gyda'r broses na, um, mae'n uh, rhywbeth uh, yn sicr i'w, i'w, i'w groesawu. Mm, yn sicr, a mae'n dod yn ôl at amser. Ti wedi sôn am, am y ddecra, ar y ddechrau um, o safbwynt a, arbed amser a arbed Ie. Felly, um, unrhyw beth arall o safbwynt y gwaith y athrawon, o safbwynt y pwynt yna, beth arall mae, mae nhw'n gallu wneud gyda'r AI? Ni wedi sôn tipyn am y dysgu ac addysgu, mm. ond mae yna lot o weinyddu yn digwydd hefyd yn y mewn hmm. ysgolion. A fi'n credu bod cyfle i ni fan hyn i ddefnyddio AI i ddehongli data, ch'mod yym triongli data, cymharu gwahanol yy data gyda'i gilydd ac yn y bla'n, y pethe fel athrawon ni ddim mor dda yn wneud falle ne' ch'mod ma' 'na rai o ni sy'n joio excel spreadsheet a ma' 'na rai o ni sy ddim ch'mod yym ond ond 'na lle mae cryfder Ay Eye yw trafod data a os gellwn ni ga'l falle mewnbwn wedyn o o diwydiant o tu fas i addysg i helpu ni gyda dehongli data a defnyddio hwnna wedyn wrth cynllunio um, cynllunio ein um, cynllun datblygu adran, cynllun datblygu ysgol ac yn y blaen, mm -hmm. a bwyd o hwnna mewn. Chod, y defnydd clyfar o ddata sy'n digwydd ar draws diwydiant y marod a, a, a cael y defnydd dda mewn i byd addysg. O ran rheoli yn sicr fi'n cytuno o ran monitro ac yn y blaen a a yy beth mae Ay I yn neud yn dda yw cymryd yy lot o wybodaeth ac wedyn yn creu crynodeb. Hmm. Felly ma' ma' defnydd yna, creu targede ar gyfer gwelliant ac yn y blaen ond yy ma' fe'n dda iawn a yy dadansoddi data yn hmm. llawer llawer gyflymach na beth mae unrhyw berson yn gallu neud. Felly pam 'yn ni'n ceisio gneud e os ma' peiriant yn gallu yeah. gneud hwnna yndyfe? A ti'n sôn am crynhoi data, ma' wnna'n rwbeth ni 'di bod yn treialu'n barod, ni 'di bod yn roid yym cyn bapure TGAU mewn i AI, cymharu hwnna gyda'r fanyleb, a wedyn ma'n dangos i ni yn gyflym iawn, mewn munude, pa gwestiyne sy wedi do' lan, pa rai sy'n falle heb ca'l 'u gofyn eto mewn cyfres o aroliade, a a jyst trin y data, a mae'n neud e mewn, ch'mod, eiliade, yn ytrach lle bydd e'n cymryd orie a orie o ddarllen trw papure a cymharu ac yn y bla'n. Mae iau yn gallu neud un yn, yn gyflym iawn. Cyfathrebu wedyn, sgwennu llythyron, gyda amser yn mynd i sgwennu llythyron i rieni ac yn y blaen, ond mae iau yn gallu neud e mewn, yn amlwg mae angen mireinio a, a tymod, newid ambell i beth, ond mae strwythyr llythyr yn, uh, yn glir ac yn, uh, o'n i'n enghraifft fyna byddornod oedd angen um, rhoi llythyr ynglyn â um, atgoffa rieni i gymryd sylw o beth oedd y plant yn gwneud ar-lein yn fe, achos oedd y broblem wedi codi. AI yn neud llythyr mewn eiliadau. Mm. Os, uh, chymod, uh... Ie, so eto mae, mae rhyfhau yeah. athrawon mm. i wneud beth sy'n pwysig sy'n mm. dysgu. Ie, yeah, bendant. Fi wedi defnyddio fe am, am yr un dros yma, chi'n gwybod, yeah. um, rhai disgyblion yn tan gyflawni, diffyg ymdrech ac yn y blaen. ysgrifennu llythyr a mae, mm. mae'n neud yn syth. Be sy'n ddiddorol yw pan mae athro neu person yn defnyddio am y tro cynta, chi'n gweld i, i gwyneb nhw, chi'n meddwl, mae hwnna'n anhygoel. a, a chymod, mae bobl yn defnyddio'r gair anhygol. Yn, yeah. yn, fi'n meddwl mae hwn yn anhygol, mae'n rhyfeddol yn rhywbeth mae'n gallu gwneud mewn cynlleid o amser. Ac wedyn, um, yeah, o, fyddai'n defnyddio hwn to. Mae jyst uh, fel rhyw uh, cinog wedi, wedi dysgu'n yna. Athro dy fi'n yr adran newydd yn ôl o gweithio'n diwydiant fel sar cod, a mae wedi yn ôl i ddysgu gyda ni, a heb ddefnyddio AI tan mis Medi. A mae jyst wedi syfrdanu, yeah. a beth mae'n gallu gwneud. Fod mae jyst bendant y ginog wedi cwmpo, yeah. a mae wedi cydio'n AI gyda, gyda dwy law, chod. Yeah.
So, o safbwynt um, edrych ymlaen, Pa negeseuon fyddech chi eisiau rhoi i bobl sy'n efallai yn gwrando neu gwylio podlediad yma o safbwynt defnydd o AI? Arbrofwch.
Ewch mas 'na, siaradwch gyda'ch cyfoedion, y rhai sydd falle fel Heilyn yn bach o techy ac yn... Diolch! Ond ie, siaradwch gyda'ch cyfoedion, arbrofwch, Camau bach i ddechrau, jyst treialu beth sy'n gweithio i chi ac yna falle mynd y cam ymhellach a treialu falle platfform arall wedyn.
Unrhyw beth o ti, Heilyn, o yeah. unrhyw neges i, i bobl? Um, Ie, yeah, fi'n credu dechrau gyda'r uh, bobl sy'n bwysig a nid uh, dechnoleg. So sicrhau bod y staff yn deall beth yw AI a beth mae'n gallu gwneud ac wedyn yym dechre yym defnyddio fe a wedyn ymgorffori fe fel yym rhwbeth 'yn ni'n yy defnyddio yn yy yn yr ysgol er mwyn cyfoethogi gwersi a rhoi profiade cyfoethog i ddisgyblion ar lawr y dosbarth er mwyn sicirau cynnydd yn y yy ar gyfer y y y disgyblion a pob disgybl yndyfe? Disgyblion gyda anghenion dysgu ychwanegol ac yn y bla'n ond yym mae'n hollbwysig yy yy yn fyn 'na. Okay, Iawn, gwych.
diddorol bod ti'n codi'r pwynt uh, ynglyn â dysgu ychwanegol. Yeah. Uh, ni'n dachrau um, treialu nawr um, llefareth i destun, text to speech, a fi'n credu mae'r ma defnydd o hwnna drwy platform AI, felly yn mynd i roi well mynediad i'n disgyblion dyslexic ni i allu gwella eu gwaith um, ysgrifenedig nhw drwy uh, y technoleg foren yma. Hmm. Fi'n credu oedd 'na... Glywes i ryw yym linell yy rywbeth fel gwneud disgyblion yn fwy galluog ac nid yn fwy diog, a o'n i'n hoffi hwnna achos yym ie ma' mae e'n ma' potensial enfawr i'r dechnoleg yma, felly yy ma' isie ni fynd ati ag yy gwneud yn siŵr bod ni'n defnyddio fe'n gyfrifol ac yn yy yn ddiogel.